Reit, wel, uh, siwr i chi gyd, a uh, chroeso nôl i noson arall o dynnu rhifau Clwb Clonc, back by popular demand, rwy'n credu, ar ôl i ni ddechrau fe mis diwetha i recordio'r tynfa yma, uh, Clwb Cefnogwyr Clonc, y Clwb Clonc misol, um, a gyda ni gwmni uh, Nia, uh, ein trosorydd ni uh, y mis diwetha yn tynnu'r clwb clonc, a mae'n bleser da fi heno groesawu Mary Davies. Siwr i chi, Mary? Siwt mai? Nawr, Mary yw'n ysgrifenyddes ni uh, ym Mhapur Bro Clonc, ysgrifenyddes weithgar iawn, iawn, iawn. Ers sawl blwyddyn i chi yn ysgrifenyddes ar bapur Bro Clonc, Mary? Wel, mae'r, mae'r blynydde wedi mynd mor gyflym, ac hoffaf i edrych yn y llyfr cofnodion yn gynharach heno i, i fi sylweddoli bod fi'n ysgrifennydd ers Ionawr 1992. So fydd y blwyddyn nesaf yn 30 mlynedd. Iawn.
O'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl bod e a sawl blwyddyn achos chybod, i, i chi wedi bod yn ysgrifenyddes clonc ers blynyddau mowr cyn i fi ddechrau fel cadeirydd, yn dyfe? Um, Wel, llongyfarchiadau, a byddwn ni gael parti i ddathlu oh, deg mlynedd ar eigen. Mae'n amlwg bod chi'n uh, mwynhau'r swydd, Mary.
Wel, mae fe wedi dod yn rhwyddach nawr gyda'r technoleg, yn dyfe? Blynydde yn ôl, o'n i'n goffo sgwennu cwbl gyda llaw o ran yr um, amlenni postio a'r pethau yna, o'n i'n neud nhw gyda llaw i gyd. Ond gyda'r technoleg foder nawr, dim ond gwasgu bwtwm ar y cyfeiriadur a mae fe'n printo'r labels i chi. A mae yna systemau ma... gyda chi yn ei lle nawr a sawl blwyddyn? Os, os, os, os, ers blynyddau maith. A mae'r amser wedi hedfan, mae'n anodd coelio bod fi wedi gwneud 30 mlynedd bron y bod. Be, be sydd yn rhoi pleser i chi i weithio gyda'r papur bro?
Wel, mae fe... mae pawb yn nabod fi falle fel Mary Clonc, amser bod nhw'n gweld fi ar y stryd neu rhywbeth fel yna. Um, na, wi ni wedi cael mwynhad o mynd lan i blygu yn fusol i Lambed, um, wel, ers 30 mlynedd. Fi'n credu amser oedd y plygu yn digwydd yn ysgol High Mead, oedd neb lower yn mynd, dim ond y plant oedd yn mynd pryd ni. A wedyn ers 30 mlynedd, wel, sa'n credu bod fi wedi miso llawer iawn o blygu clonc. Ond i ni'n gweld isie hwnna'n fowr o fowr iawn nawr gyda'r Covid ma. I ni ddim yn gweld y bobl sydd yn fodlon esgwyddo'r baich gyda ni. Fi di bod yn gwitho gyda tîm o fobl arbennig ar hyd y blynydde, allai byth a a tynnu neb lawr, ma nhw pawb wedi bod yn wych. Ac yym wrth gwrs, 'y ni'n dibynnu ar wasg aeron erbyn hyn i i roi clonc at ei gilydd, le le o'ch chi'n sôn fan'na wrth gwrs bod e'n arfer fod yn ddigwyddiad eitha' cymdeithasol, ble o'n ni'n dod at ei gilydd unwaith y mis i i blygu, yndyfe? O'dd, o'dd e'n o'dd e'n yy yn nosweth sbesial iawn yn Festri Soar, Um, yn sywar uh, i, i, i gychwyn, fy ni lawr y Bron Deifi wedyn, a wedyn ni'n ni'n ôl yn seilo nawr, a mae wedi bod yn, uh, ni wedi cael mwyn, mwynhad ac dipyn o sport a sbri uh, yn y gwahanol nosweithiau. Nawr, o'ch chi'n sôn... Awr fach yw e,
O chi'n sôn fan'na gine am yy am lenni ac yn y bla'n, ma' un un o'ch yy dyletswydde chi yw posto clonc mas i i i bobol, ma'r yy llawer ddim yn sylweddoli bo' bo' chi'n neud hynny achos bod clonc ar werth mewn siope on'd yfe? Ond yy faint o glonc sy'n ca'l ei bostio bob mis ac i i ba ran o'r byd ma' nhw'n mynd? Wel,
Blynydde'n ôl o'n i'n postio tua hanner cant i gyd, siŵr o fod, dros hanner cant falle 'fyd, o'n nhw'm yn mynd mor bell â Awstralia 'da fi blynydde'n ôl. Ond erbyn hyn yym ma' gyda ni ryw, ni'n postio ryw 35 yy copi yy plus y llyfrgelloedd nawr pan fydd y llyfrgelloedd yn ail agor eto yndyfe. Ond yym ma' nhw ma'r cwbwl yy mor wahanol nawr i fel fel o'dd hi yndyfe. ac wrth gwrs mae ma pris postio'r y papur wedi codi dros y blynydde. Mae'r pris postio wedi codi, ond i ni'n ffodus iawn yn Clonc, fi'n gwybod siwt gyson ni fe, ond fe gyson ni peiriant Franco, o, chi'n troed yr uh, clonc mewn a mae fe'n ma fe neud y postage i chi, a mae hwnna wedi bod yn uh, help sylweddol iawn pan o'ch chi'n mynd i'r swyddfa bost a'r, ar pecyn o da chi ddim yn dolannu'r pris y stamp iawn, o chi fo stico stamp arall ar ei ben e wedyn i wneud y pris lan, a oedd e'n cymryd tipyn o amser, ond nawr i ni'n gallu wneud e, fel wedes i, mae technoleg yn fodern erbyn hyn a ni'n gallu wneud e mor gloi.
Grêt, Mari. A deg mlynedd ar ugain o wasanaeth i Papur Bro Clonc a i chi, yn cadw lan gyda'r dechnoleg fodern 'ma, mae'n awn wych o beth. Wel, ma- m- yn y yn y yn yn y dyddie hyn ma' rhaid yn o's? Yy yn yr amser y Covid ma' yym ma' clonc wedi cadw i fynd yn yn rhyfeddol o dda, a bo' chi'n gweld rywun ar y stryd yn Llambed nawr neu siarad yn rhywle, ma' nhw'n gweud pa mor werthfawr yw'r papur bro wedi bod iddyn nhw yn ystod y deuddeg mis diwetha' 'ma 'yn ni wedi byw ynddo fe. Wel, mae, mae hynny'n braf iawn i, i, i, i glywed hynny. Reit, beth am symud ymlaen at uh, Clwb Clonc, achos dyna pam mae bobl yn, yn gwylio'r uh, y clip byr yma o fideo, achos maen nhw eisiau clywed oedden nhw wedi ennill y gwobrau'r mis yma. Oeddi rhestrau ydych chi pwy, uh, i'ch, i'n atgoffa ni pwy nillodd y gwobrau mis Ebrill, Mary?
Y wobr yn mynd i Elin Williams y Garn Coman. Ath un wobr wedi ni Aneirin Davies Gelli Aur, Llanybydder. Un arall i Siwan ac Emyr Richards, Cae Coedmor, Coman. Un arall i Mai Rees, Melrose, Cwrt Newydd. Heather Williams o Lambed yn cael un arall. Rhys Douglas o'r un hewl a Heather Williams yn cael un arall, a Betsi Morgan o'r Rhydyman. Mae bobl yn ymuno â Chlwb Clonc o, o bellter. Dim dim ond bobl ardal Llambed, mae 'da ni bobl i gael yn talu o bob man. A mae'n hyfryd iawn i cael hynny. Grêt.
Wel, symudwn ni mlaen te, Mary, i gawn ni sgwrs fach ar ôl tynnu'r gwobre, ond symudwn ni mlaen at um, dynnu gwobre y uh, Clwb Clonc rhifyn mis Mai. A sawl gwobr sydd gyda ni tro hyn? Mae gyda ni saith gwobr i gael. A saith gwobr, dyn ni. Oce. Okay. Iawn, ewn ni am uh, Yr un cynta. Beth yw gwerth y wobr gynta, Meri? Yy, pum punt ar ugen. Pum punt ar ugen.
Dyma ni de. Mae da ni rif 242, Meri. 242. Yn mynd i eleni Dy Jones o Gwm Sychbant.
Wel, ardderchog. Llongyfarchiadau mawr eleni am ennill y brif wobr. A bwrw ni mlaen, beth yw'r ail wobr? Yy, ugen punt. Ugen punt.
320, Mari. 320 yn mynd i Mary Jones, y Stryd Fawr, Llambed. Dyna ni, o gwm sychbant, nôl i Lambed, a 20 punt yn mynd i Mary, llongyfarchiadau Mary. A'r wobr nesa yn werth... Yn, Pymtheg punt. Pymtheg punt, co ni de. 287, Mary. 287.
Yn mynd i'n aelod cynulliad ni, Elin Jones. Wel, da iawn. well i ni byd o gweud gormod achos ni yn y cyfnod na o gonfaso ar gyfer, ar, ar gyfer uh, elecsiwn, ond llon gyfarchiadau i Elin Jones. Tybed os, os rai o'r ymgeiswyr eraill yn yr etholiad yn aelodau o glwb clonc, bydde hwnna um, yn adrodd cyfrolau, Mary, wy'n credu. Bydde yn adrodd cyfrolau, bydde. Ewn ni at y wobr nesaf, beth yw'r gwerth yeah. nesaf? Uh, deg bint. Deg bint, felly
Rhif 27.
Yn mynd i Elen Davies, Dolydd Dŵr, Drefach. Llongyfarchiadau, Elen. A mynd i, mae da ni ddecpunt arall, siod, oes e? Oes. 404. 404.

Y Huw Dudley o Gwmann. Da iawn, Huw. Yn o'n nghymdogion ni fan hyn yng Nghwman, byddai'n falch i glywed am ei etholiad flynyddol. Da iawn.
A mae dan ni un wobr o bum pint ar ôl, efe?
Os, ie. Wobr ola nawr. Ie. Dyna ni, gwobr rhif saith, a'r rhif yw 17. Iawn.
Yym, i Caroline Davies o Lanwenog.
Caroline Davies o Lanwenog. Ie. Wel, fi'n siŵr bod bobl sydd yn yn gwrando ar y clip bach 'ma yn yn nabod yy bron pob un ohonyn nhw. Ond llongyfarchiade i Elenid, Mary, Elin, Elen, Eiddwen, Huw a Caroline. Ac, Ie, da iawn nhw. Ie, wir. Wi'n siŵr bydd bydd Mary wrthi nawr yn paratoi'r gwobre, ac un o'r pethe 'ma sydd Wi ddim yn cytuno gyda nhw o ran y gweithdrefne sy gyda ni yw bod y bobl ma'n cael eu gwobre cyn bod clonc yn ymddangos, Meri, yn y siope. Ond mae hwnna'n dangos... Mae hwnna'n dangos eich bod chi um, o flaen eich amser mewn ffordd, ond fe? Maen nhw wedi cael y gwobre cyn bod nhw'n gweld eu henwe yn y papur, ond... Uh... Odyn, odyn, maen nhw'n um, maen nhw'n nabod yn llawysgrifen ni a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gael. 'Na fe, ma' 'da ni gefnogwyr selog iawn ac wedi bod yn... Oes, ma' 'da ni gefnogwyr selog i gael ein talu yn flynyddol. A wedi bod yn aelodau ers blynydde, wrth gwrs, yn does e? Ers blynydde, ers blynydde. Nawr, 'y ni bron yn amser 'na o'r flwyddyn pan fyddwn ni'n casglu yr aelodaeth unwaith eto, Mary. wrth be, be fyddwn ni gan bod yr achub banc yn mynd allan o'r banc yn flynyddol ar y cyntaf o Orffennaf. Felly, os ydych chi am ymuno, helwch eich, eich nodyn i, i fi a fe newn ni, newn ni trial yn gwreus sorto bethau mas o chi. Dyna ni. Ac wrth gwrs, mwyaf gyd o bobl sy'n talu gyda archeb banc, lleiau o gyd o yeah, waith yw e o un flwyddyn i'r llall wedyn. Ie, yeah, mae fe'n llai o, o waith o un, o un flwyddyn i'r llall. Ac wrth gwrs, 500, 500 yw'r aelodaeth. Mae'n bosib i bobl i aelod, yeah. ymaelodi mwy nag unwaith, yn un annog. O, wrth gwrs, wrth gwrs, allwch chi dal i sawl rhyw. Wel, Mary, gwych o beth, mae'r enwau da ni'n barod i'w cyhoeddi Yn y papur, felly, dyma gopi rhifyn Ebrill i'r rhain o chi sydd heb ei brynu fe. Rhai copïau dal ar ôl yn y siope, ond wrth gwrs, mi fydd enwau'r rhai sydd wedi cael eu tynnu heno yn ymddangos yn rhifyn mis Mai. Hefyd, mae mis Mai yn fis arbennig yng Nghalendr Clonc hefyd, Mary, achos mae'n cyfarfod blynyddol ni. Odi, mae'n cyfarfod blynyddol ni ar nos Fawrth yr unfed ar ddeg o fis Mai ar Zoom am saith o'r gloch, ie, fi'n credu, ie, no, am saith o'r gloch. Dyna ni. A, fe gyson ni,
fe gyson ni'n pwyllgor blynyddol llynedd ar Zoom hefyd, a bydd rhaid wneud e eleni eto, yn anffodus. Ie, bydd.
Ni'n ar, ni arfer y cwrdd yn dyn ni a, a, a gwneud nos, noson ohoni, ond uh, i unrhyw un sydd â, â diddordeb i ymuno, mae croeso i chi wneud. Um, dim ond i chi yeah. roi gwybod i Mary, Nia neu fynne, a wedyn newn ni rhannu yeah. uh, manylion Zoom gyda chi wedyn i chi gael ymuno yn y cyfarfod blynyddol. Yeah. Yr unfed ar ddeg o fai, nos fawrth yw hwnnw, dyna ni. Fai, ie, yeah, am saith o'r gloch, ie. Yeah. Gret.
Wel, dyna ni, ddiwedd tynfa mis Mai, uh, Clwb Clonc. Ga i ddiolch yn fawr, Mary, am uh, gynorthwyo gyda tynnu'r enwau, um, ond hefyd Gret. diolch i chi am eich gwaith dros y blynyddau. Yym, mae e'n wir i ddweud beth wedoch chi gyne, mae bobl yn eich nabod chi fel Mary Clonc, ac yy ma' ma' hwnna'n gweud rhywbeth yndyw e? Ma' hwnna'n gweud yy am yr holl waith i chi wedi wneud dros y blynydde mowr. Diolch Mary!
Diolch i chi! Na fe, a diolch i bawb am wrando. Nos da! Ie, hwyl.